kufkaf kufa kana kufenda welcome let's talk ngatitaura sikulume guys ah, yes. ngatitaure asikhulume asikhulumeni majid asikhulumeni majid
eh zviri sei Ah, bo bo bo muri sei mdara muri madii madii madii madii Tinofanira kunge tichigosha nyama wamana apa togosha chibage. aiwa ndozvazvinoda mdara utano ndo wakakosha Ah, utano inyama.
aiwa mdara Hatisi kuita- hatisi kuita carnival diet mdara utano- madii utano- utano inyama.
aiwa Chibage chiri right. Kudzosa mamemories. eh, eh, eh tingori nayo hanzi two day sama yedu iyi ah ndizvozvo ndozvinotoita kuti five mna today uk sama sita kutopfeka futi ma vanopfeka majaketi kamirira kuti kudziye ha mdara kuno munhu ngoenda kusina kudziye
wedhe yacho inogona kutadza kuita sezvamuri kuda pakaipa wedhe inogona kutadza kuita sezvamuri kuda
Eh, chakudera kamdara muri kuchiona chiri kudera chiri kudera chiri kudera chiri kudera chazongoshota ka whiteness kekumusha chete eh, ah but chibage chibage munomwa inini i don't get it chinoanzi pavanongoti sweet corn chete ka it puts me off unoziva Ah, mdara magara mataura kuti zveshuga shuga tati mwe ah. jack daniels haani ah. mukachema chema neshuga mdara vatiisa lemonade mdaramungamwe jack daniels haani moti hanzi inonaka
uchi unonaka kamdaurati vave here mdara
jack daniels yayoka vakatongoikanganisa pavakatanga kueda zvimaspice spice zviani zvichi inofanira kungorwa iri original Oman zvakafanana nokuti chi eh, mini cooper paya ngotora bmw ichiendeka ha wakabva wakanya ones eh. mini cooper 4 by 4 so come on man kaya kaya kadiki diki ka mr bean kaya kaya ah, ndio original mini cooper tufambirana nenguva mdara nguva yekupiko ino tufambirana nenguva technology technology
technology technology ainzi technology chaiyo chaiyo ka which eh. was way ahead of its time ka

kumba tinatwoka twakango twakavigwa ka twakavigwa but vanhu havazivi kuti chika they are sitting on a mine of gold yeah do you know ndakaenda pane imwe classic aya ndakaenda kuwales and then ndakatoita video yacho iripo somewhere mukatsvaga pachannel peda pane this guy anga ainatwo tuma tuma old cars twainga ine ka pane nyaya yari kachiiko kakotina eh, ford kotina eh. ah, ford munomwa nekamazda kadatsun 120 waye do you know takataura kuti hanzi hanzi i got them in south africa achitotaura kuti it's a classic car ka hanzi all you need to do is you need to

pandatanga kuenda kundodzidzisa manje pa, pa, pa high school oza kuti i was the youngest member of staff apa ndiri kavhuzhi mm, mune chavo ah, iwe apa vana vaibhanka manje chikoro vaiva kuti unenge wapiwa punishment yekunzi chi uri kufanira ku kuita extra time uri pagwazha eh. vaiuya vakumbira kuti sei tinopinda kuti wande mota menyu kaka ine tindi ka saka pagedhi ndopaine munhu anenge aine list yekuti imi hamusi kuenda imi hamusi kuenda eh. vaitopfuura

That's why technology and uh, intelligence yevanhu vedu kwayakabva because oh. they, they always came up with something unique out of something I, I wouldn't want to draw much kuti ishona kuti izoconstructwa nei nei ndopedzisira takunyeperana but izvozvo zvekuti they could construct anything from anything yeah. but makaitiswa futi yodziiswa muva muvi mupa mucha kuti wazomboishandisa here iwo eh,
zvakuenderana nekuti uruda kuishandisa here kana kuti hausi kuda aiwa unoshandisa pai aiwa ka mm.
chimwe chinhu unoziva kuti i know kuti Ah, ndingati chii syllabus yataidzidza or the like but vamuve it wasn't about kuti uchazoisenzesa about kukuvhura pfungwa kukuvhura pfungwa mdara munhu aitochuza shona kuita a level pashonayaitwa navanhu vanyanduri iwe eh. mdara iwe kana asi munyanduri vachaari kuita nezvei ablazi kaika munyanduri kaika abada awe andombega anodzirekereka anozaruma uchi abvuma uchi aiwabuda musuno zvawakamuita sha vakarohwa shamari animukona zvavakamuita vataura kutaura hedu papapapapaku kunonzi kuita sei poem mm. aiwa aiwa mabvuma uchi mamadaka kungoshaiwawo zvedu kuti nyika yedu zvera haione zvinhu zvakaita seizvozvo but habe kunga uchimdara habe umwe she was good he's quite good zvake munhu ari achiri kuziva ende vava shoma kai zvino ana nyanduri ivava havachawanikwa vava shoma sterek hayi vava shoma iyoyo nyaya yekuti we don't preserve uh, we don't preserve culture yedu ende chakunetsa ndechekuti ka tane kakusada ka e, culture yedu chivanhu chedu one zvezvekuti chi because tazofamba tazoenda diaspora tazoita sei zvakuita kunga zvinhu zvinonyadzisa kuita kachivanhu kedu ikako unoziva
ipapo ichokwadi but takudzokera kunana nyanduri uko munyika medu kunyange ukaita nyanduri muupenyu what, what does that give you right no, no, no, do you have, a, do, do, do, do, have, do you have a life out of nyandumahistorians here munomu ndiwo ayo mahistorians nemapoets
but muno mupenyu hwavo ka hwakabatana zvakaipa batana sechibhake chezanu p f eh, maoda kusvikosa mudhara wangu panaazvo katienda kupolitics kataure neunyandiri eh, eh, ndotaura kuti kwedu ka Ukase chanza. Zvakatambanuka.
Kubatana zvakabatana. Bakira.
Zvakatambanuka. Aiwa apa zvakatambanuka apa.
Ah, utambanuka hapana. Eh. But hai culture wise muno muhavo vano vano vanoitera. Eh, vano vanoitera.
Chengetedzana zvavo vano. Vanochengetedzana ende they look after each other ndopetinotadzwa ipapo tichi we can't do that for especially kana maheroes edu muno maheroes muno munoona tavanocheketwa sei tumadhara taito mm. tinochengetwa manyama uriketa but kwedu uko Ah, but anyway nyaya yedu yedu ayanzotaura guys nyaya yechi yemusic yedu music yedu has evolved unoketa and i remember chi eh, i was so lucky kuti chiika when we started this media thing ka ndopa time way yakatanga chi eh, vafanha kuputika kuzimbabwe vamwe vacho vachiuya kuno kuchi and vafanha vakavo vangwaine hasha to make it ukateerera music yekudhara yevafanha vakavo from kunana 2012 zvichikwira soka ah these guys hongu aine hasha but zvakazongoti zvakazongoti slow way down vakazotanga kuzokura musoro sterek pavakatanga kuita sei kuona kuti haini ndabho inini zvakafanana as a perfect example ndikakupa example yekuti chii pataitanga ka mukaenda pachannel yedu yemarijeni media mm. pane mamusic videos akawanda akatangwa kudaro handiti mm. ende chii unonyasokuona kuti these guys ka vaida kuita chinhu but iye zvino taana kufkaf kufa kana kufenda dara redu ah, eh. paudhara ah, mudhara wenyu mudhara mukati mudhara wedu mune makukanganidhara wenyu mudharaikonenyika mfana yoyoada kuuzet mfana yoyo aiwa toda kutosada kuti pfungwa dzake dzeu dzakamira sei kanaenga aiwa dzina kutenga mudhara ipapo toita kuchitera watoona munhu wekuti chiika anongotanga ngo kungo kungoimba from nothing like yona achisvika panapa ka andokuta vaudza kuti isusu tine chibage tinogocha chibage bage chakakosha chinonakidza chinoda iso kunze kwaka kune kamhepo kandege uri kuona kandege ako karutidzira noise isusu tinonzwa nani isusu eh, marasha unonzwa chaari kuona ipapo aringoraima achienda chete ah, mudaraati kuraima yakakuti ari kutaura zvaari kuona mudaraaiwa
ah, mudara taura taura chokwadi hedu ka mdara from my side i respect his aso but kuti izomuti ah? anogona ka ah, not kuti kugona mm. but ah, ah, anozama mdara mdara mdara zvangofane munazvinoizvinohe sought after maartist ese they want him kuti vange vari pa vachificha masongs ah because vanhu vakaita semi ndimi unomufarira mdara ndimi unomufarira mdaraamiboy she's riding high right now nakofkafu ah mdara eh, ungadaro mdara akaita sei aiwa eh, tamaa hata kumuziva na, na kufka wenyu kamna eh but chika ukatarisa eh, pa album rake iroro ka eh. song iri play wakawanda pa ma pa ma socials ipi yakaita na kufka ainogona kunge yangonakidza eh. vanhu but kote titi ai she is riding ai no no no no no aiwa ndara agaranga azvigonerawo vazoita collab vanhu vavanakirwa No, that eh. guy is good, man. I'm, I'm, I'm here some, I'm here some zvisisi. You need to take time. Mm. Ah, ukona wauda kuita take time kunzwisisa munhu mudhara zvine pane pato ne problem. Kana uchinzwisisa munhu ka, ah unobva ngomunzwisisa kuti ndo zvaari, ndo zvaari. Ndo ndastana ndo ma hater aya uma naye. Ayo andi andi andi andi hate, andi hate. Ingo ndataura wana ko vana. Ndataura ndikati I respect his hustle. Munhu ari munhu anotry mudhara.

kujamba kwechaunga hakusi kuti unechipoandarabarira ngoma munhu wese anojamba
to these guys imi muungaona ah. waita zvavari kuita ka but hamuswayeyoka mm. eh,
eh, zvavari kuita zvose zvadara mukuru kuti hasorawo respected eh, watori bho pakutotsvaka right yeah. the thing is ka but is the talent man pa but pa ground ka these yeah. guys ka vari kugona kugona vanogona zvawo vapi ivo like kepisha yeah. in britain anogona wendisinoyasotanga kunyasonzwisa zvangu gratman andisandayasomunzwisa hangu kuti chimizika yakamira sei zvayo ka handayasoinzwisa zvangu but eh, chipo mnakazvaka chipo eh, chipo Eh, aka ka- Mm, ka chemwa. baby mama ka Kasikana.
Kasniper. that's eh, it's quite-
it's quite good eh nakaita recent one yakaita zvino Na- na Shinzo. na Shinzo man Nah, that was good It's nice. muri kuona mudhara vamuri kutaura izvo vanhu vamuri kuverenga vana ana great nana- nana- nana chip tingati vane zvipo here kana kuti va- vane vane haso ravo ravangomhanya naro vaka- rika- rika- rikaputikawo

Mm, hapana kupera unokuvura ipapo aiwa ndowachatapera mm. ndoanozoti ndoanozoti zati haya akubata tapera vandaonaarelease arelease a song yandaona nhasi asi andaisoiterera zvangu but haa kupera tokuziva akubata ah, whether you like it or not i, I think alright toenda maupcoming
vari kupusha mawex oriano man of the moment ari kupusha Eh, Eh, hadi- umwe ndiani futi Ndibu kumuteerera. Eh, nisha t Yeah. ari kupusha Eh, umwe ndiani mfana ari underrated ka but he is one of the best internationally mfana nati o Eh, pa- pachida kuuya mudhara pamataura pana oriano apa ekupusha ari kupusha hatisi kuramba but problem yatozoita ndeyekuda kuti ku- timu- timukombeye ne- Why muchida nemuchini. kumukombeya? Why- why Aiwa, muchida ino kumukombeya? hatidi kumukombeya handidi kumukombeya ndozvandiri kutaura because pamataura imimi kana pamada kuti oriana ari kupusha A- aiwa ndobvumirana nazvo kupusha ari kupusha, eh, ari kupusha ari kupusha but ngatiregei kuvakombeya Kukombeya Tika- nani? na- na- naja hapana munhu ari kumukompera ava vazhinji vanomukompera kuti ari kukopa ari kuita sei kana kuti vanhu vari vazhinji vari kukompera ndiri kuti taisaona kuti guys i always said munombwa there are people who've had careers vati vachiimba vachitoimba masongs evamwe vanhu but uyu mufana wekayo haana song yaari kukopera iyo youmwe munhu ub40 havana kana song yavakanyoraotwatu sekuru yeah. but they, they, they sold thousands and thousands of copies around the world mm. vakaita mm. matours twanhu tune mari twacho yeah. vasina kana one song yavakanyora zvavo vachikovemakava song dzevanhu eh, ndo zvatiri kutaura kuti oriano but isusu kwedu manje pakangoita one munhu angonzi chika voice rake rangofanana nhingi chete e eh, ndimuridzi vanhu vakamucha sei ndo ndo paunotoperera kudai eh, eh, ndimuridzo ndo ndo paunotonzi wapera hakusisina vano they crucified him hauna vausisitoriko
but anyways uh, i think vanhu vari kupusha eh, sezvamataura nisha nisha t she's doing well yeah. uh, sand flow vaka vaka vaka roa ari kurova sei futi eh, wakarova wakarova pati eh, i think level ravo ratitsikire bichana pane zvavaimboita mm. but mm.
ndakapenga mm. ndindagocha ndakapenga
is also doing well eh, tina ndiani mumwe eh,
Ndunge ndimwe mupfanhu akapenga. Ita eh, kuti ndunge. Eh, ndunge pari zvino handisi kuziva kuti eh, machuni vari kubuditsa here kana kuti but vari kurova ndunge.
Mari yesauza vakarowa avairowa maremix avaita emasongo because vanga vachiremix masongo akarowa kudhara. Because hapana munhu ari kuzviita kama. Hey, atona atona atona ndo atona atona mkanish wake kacho eh, the art mm.
was was was well mm. and those mama chara the UB40 haina kana kana song yakanyora iri kuplaya mamusic evamwe ndo ndo zviri kuitwa na ndungu mm. andinga mjore ari kuti andozo ah, ndo line rake ra nhunga naro kuti rega ndi ndi
ko HKD Ah, HKD Vari vari kupusha vari kungomendena. Ini nemaonero angu ndinoona kunge vari kungomendena avo. Of course havacha havatas pahype sezvavakaita mazuva vakarowana godo. Yeah. Eh, nana neshungu nana swanda paipa but he has managed to maintain the graph ari kungo ari kungotipotsera vahite tokwanisa kutendera tokwanisa kuterera Tuteria.
Okay. Eh, toti banditi i think banditi zvamanje manje ndo akanyarara eh, eh, mazuva ano vari kumboteerera muiri handizive kuti vari kuita sei but ah. vateerera muirikila vanyarara
chiyameni ndofunga kumbokonzentrera nemashow

but zvipo i think it chakufanira kuisa nawo ana enzo aishawo vanhu vekuti pese pari kudinifai we know it's ah, but enzo zvakubhowa zvaramba chimba kozi ando vaingoimba same same same tone chete
unopa vanhu zvavari kuda ndo zviri kudeirwanozviri kudiwa nechaunga chaunga kati ipapo Mujaya leader of the youth. Tobva tangodzokera nemi kumashure panga yeah?
leader of the youth. Eh. Panga mutaura mukati anozanani. Mm. Mukati ana mukati mukati anozani mchindo wangu achara eh, silent killer. Yeah. vakakuti ari kugona ari kuita zvekudiwa nevanhu ari kudiwa zvekudiwa nevanhu ndokaza vari kuda anogona kwacho ikoko noti ruzhinji rwese futi unoti ruzhinji rwese ruzhinji yemudava ifkaf uyu munhu hatifariri
aiwa noti kuti handimufariri haso rake riribo ngaramba akadaro Eh, amba uchipusha but tizoti muzvipo ah, mdara tete hatisi toenda akupinza grafu reziona
Awa, the guy is good. Like, you know, I I respect uh, Aswa yeku Zimbabwe. And the music of Zimbabwe, yeah, yeah, yeah, yeah evolve aesthetic uh, in so many ways from when they started. And um, I remember 20, is it 2013? Pane, pane team repa pamanchester apa anonzi digital one ah. hamafesi ivava vakapenga ndo vakaunza they manage to bring for the first time artist akawanda akauya vakaunza nox enge agara achiuya nox um, unonzi anoi mfana uyo wemabhebhu trevor nox trevor chibaba uh, baba devante uh, secolors uh, freeman uh, mwendiani futi uh, ndopakauya gaspi warrior first time yake yeah. ndaanazodzoka futi uh, mwendiani futi akauya futi i think wari 7 or 8 artist wakauya Ah, that one I think that was the best. Yeah, taka takaikavha ka but ta release ma, ma Blu-ray. Ndita ma ma Blu-ray yeah yeah. Yeah. Ah, and ukaona zvino ka pa channel yedu ka ndiri kuisa tuma clips twe event. That was the best ever event that ever happened till today. Yeah. yatakakavha iyoyo and wapana iwawo ukaona ndo mavideos ari kuwachwa more on youtube than mavhidhiyo ari kuitwa mazuva ano mm. that was history in the making yakaitwa neboys repamanchester ava yeah, but eh, geto youth eh, chimwe chinhu chatorenge richine nzara yekutsvaga bag haive now vane nzara because ha ah, geto youth rasumuka mudaro rasumuka kubva muguruva eh, tiri kuvaona vari kuita zvinhu zvavo vanhu vari kuita zvinhu zvavo mm.
yeah, mawan but mm. support ndo inodikanwa manje support guy let's support yeah. them eh, kuitira kuti chi eh. i think but i think basupport asupport vanhu vari kupiwa mdara because imagine munhu akatarisa captain britain he came from nowhere unokeza but ndosupport yacho mdara mawindi kwamutara
Eh, but Eh, the asi support is mapurisa there. achanzwani kwakasvika mapurisa ati andirove Yeah, the support is there. I, I would I would like to applaud the Zimbabwean populace for, for what is doing. Ah, eh, vano- vano- vanokupa zvinoenderana newe mda we, we talk of silent killer Eh, kwaari kuenda ari tanoisa vanhu vari kusara sungura yedu vachichengera iri- iri kufa here kamana sungura yedu iri kufa here sungura iri ramba yakabatana

unokwanisa kunge uchirira ka but zvinhu zvisina zvisikabatani kudeni zvisingabata aya chokwadi saka vazhinji vacho they manage to, to migrate vachiuya kudiaspora ka but the thing is this kana wangosvika manje kudiaspora manje wabva wadona futi ayo diaspora di- diaspora ukasvika kudiaspora mdara aya kuti uchizowana nguva yekuenda kumaresa nei mdara aya yatongoshift inenge wakutourwa shift inenge yatongoshift after shift haapakutsvaga mari pakutsvaga pamari because ha- ku- ku- ku- kana- kana kana uri kuzimbabwe nyike nhaso because wakaona tikaita maexamples ka decibel paakauya decibel i think pakubva paakauya akangoreleasa one or two albums or so ka but still relevance yake relevance yake ka ichiripo but time yacho yaaiimba zvimamaeben groves acho ka nevanhu vako ezvino zvasiyana a lot of people vako ezvino ka they can't relate much to that kind of music awana music yana chamhembe yaye maurban grooves ayayaka if you see lana mapfumo lena mapfumo is here ngoneka mbarame is here vari kungoita mashift comic pastor chaiye chaiye aimeka ari kuzimbabwe iye zvino akatotaura kuti haa ndakuresigna inini am retiring
but inini i give kudos kuna comic pastor zvinhu izvi hanzi ibva vanhu vachiri kuda mdai Eh, vanhu vachiri kufarira imbodai makana kepesirandopane bhegi rako kaipoda kubva pastage the moment yako decide kusiya it means something in, in place and in plan eh, for example kana manager wefootball team mdara akaona kuti ah, timu yakuenda kumatepatepa mdara anosiira vamwe nyanga because akuona kuti ah, hakudzokekeo so regerai muchindati aiwa ngandisiire vamwe pakabata muregere asiire vamwe
guys i think uh, we're going to give you a part two because uh, tauda kumboita zvekudhakwa neugocha eh, chivange chabva takuisa nyama akuisa nyama manje saka eh. let's keep the comments rolling guys Uh, we're gonna talk about more uh, more comments coming. Uh, nice to see Nashi, great man, uh, and a big dada rangu, Brian. sawiro wangu inini
andisataenda kukaf ramba wakabata nyanga ramba wachipusha haso ndati ramba wachipusha haso ndokuindosa kufka kudeti kudai kuku mapedza mdara what's your last words awa hayi zvangotaurana mudara ngatipushe
gemu ndeye mari
hanzi amwa shampopo neamwa masese so guys ya subscribe share itai zvese zvamunoda tokubatai zvaya